Dostlar salam, C++ üçin programlama derslerimiziň ikinjisine hoş geldiňiz. Bu günki wideoda men size ekrana cout bilen ýazgy ýazdyrmagy görkezmekçi. Ilkinji bilen Ctrl eni basyp, kodlama üçin täze sahypany açalyň. Soňra bolsa

Sýaw, geçen gezek ýazşymyz ýaly, indi salam dünýä diýip ýazalyň. We endline goýaly. Bolýar. Indi şu wagt e, biz gidişe kodlamamyzy ýazdyk. Indi kodlamamyzy ýazandan soň ilkinji etmeli işimiz faýla baryp save etýäs. Ýagny kompýuteriň öz içine ýazdyrýas. Diýeli save etmek üçin adyny saýlaýas şu ýerde adyna diýeli. Ikinji dersimiz bir diýeli. Bolýa şu wagt save etdi. Indi save edemizden soň ikinji etmeli zadymyz F9 arkaly kompile etýäs. Indi görşüňiz ýaly hiç hili ýalňyşlyk ýok diýýär. Hiç hili ýalňyşlyk ýok bolsa biz indi F10 arkaly Programamyzy işledip bilýäs. Programamyzy run edip bilýäs we F-ona basýas. Görşüňiz ýaly gara reňkdäki ekrana Salam dünýä diýip ýazdyrdy. Şu Salam dünýäni ýazdyrýan zatlaryň biri hem ýagny Cout-dyr. Meselem Cout-y ulanyp, şu ýerdäki Cout-y ulanyp gara ekrana

Şu ýerde salam dünýäni gara ekranymyza geçirdi. Indi salam dünýäden soň soňra iki sany kiçidir belgisini goýduk. Bu iki sany kiçidir belgisiniň manysy, ýagny şu salam dünýäden soň täze bir statement gelýär diýmek manysy bar. Ýagny Şuny ilkinji gün aýyryp görkezeýin. Indi aýyryp täzeden F dokuz arkaly kompayl etýäs. Görşüňiz ýaly ýalňyşlyk ýok. Indi F on arkaly run etýäs, ýagny işletýäs. Siz üns berseňiz, hälkiden hiç hili üýtgeşiklik ýok ýalydyr şu wagt üns berip görseňiz. Ýagny salam dünýä, ýagny hälkide salam dünýä diýip bardy. Görşüňiz ýaly ýöne salam dünýäniň aşagynda hiç bir setir ýok, ýagny Gönümel setir goýmasyz, goýmasyz üç taýda çyzyk-çyzyk e, çyzyk-çyzyk belgileri bar, hiç hili setir goýmasyz. Ýöne häzir täzeden endline endline goýup göreliň şu ýeri. Endline goýup täzeden F9 arkaly kompile etýär. Soňra F10 arkaly bolsa çykarýar. Görşüňiz ýaly, salam dünýäden soň boşluk goýupdyr. Soňra bolsa çyzyk-çyzyk belgileri goýupdyr. Indi şu wagt özüm özüňiziň hem pikir edişiňiz ýaly, ýagny Endline diýmek täze setire geç diýmek. Görşüňiz ýaly şu ýerde endline goýduk. Endline goýduk we bir setir boşluk goýdy. Endline diýmek öz manysyndan hem bilşiňiz ýaly endly bilen goýulýar we täze, ýagny setiri gutart diýmek manysyny berýär. Meselem diýeliş ýerde endline aýralanam täze bir atlar ýazaly, Siout, Siout, ýene goşa dürnägiň içinde, Gowumy ýagdaýlaryň diýeli-de, şuny isledip göreliň, şunam aýralyň, şuny isledip göreliň, birinjini F dokuz bilen kompile etýär, Soňra F-on bilen işletýäs. Salam Dünýä, gowumy ýagdaýlaryň diýende hiç hili ýerem goýmandyr, boşlugam goýmandyr. Şaýda gowumy ýagdaýlaryňda Rahapy galdyrypdyr. Gowumy ýag ýagdaýlaryň ýa-da ýa harpy galdyrypdyr. Täzeden kompal edeliň. On bilen işledeliň. Görşüňiz ýaly hiç hili ýer goýmandyr şu ýerde. Salam dünýä, gowmy ýagdaýlaryň? Hiç hili ýer goýmandyr we şu ýerde täzeden endline-y göreli, endline-y goýaly. We täzeden kompile edip täzeden iş edip göreli. Ine görşüňiz ýaly. Salam dünýä gowmy ýagdaýlaryň end line arkaly täze bir setire geçýär we gowmy ýagdaýlaryňy täze setirden ýazýar. Indi ýene bir zat göreliň. Ýene bir zat ýazalyň aşakda siot Ýene gowy.

endline ulanýas. Endline-dan iň kisany kiçidir belgisini goýýas we endline ulanýas. We täzeden F9 arkaly compile etýäs. Şu ýerde ýalňyşlyk bar diýýär. Ha, end diýip ýazypdyr diňe endline ýa end harpy ýazmandyr. Täzeden kompal etýäs, görşüňiz ýaly hiç hili ýalňyşlyk ýok we F10 arkaly işletýäs. Görşüňiz ýaly Men-ä gowy sen nädýäň sözlemini tä setirden ýazdy. Indi kelläňize şeýle bir pikir emele gelen bolup biler. Häzir meselem 3 sany cout ýazdym şu ýerde. 3 sany cout ýazmaga derek Ýekeje syýahat bilen şu sözlemleriň hemmesini ýerleşdirip bolýarmy? diýen pikir emele gelen bolsa bir kelläňize, elbetde bolýar. Ony etmek üçin näme etýäs? Meselem, bu ýokardakylary pozmaly, täzeden bir syýahat bilen şony edip göreliň. Ýazalyň, syýahat diýeli, C++ näme edýär? Şu ýerden indi şuny ýazamyzdan soň C++ näme edýän ýazamyzdan soň iki sany täzeden kiçidir belgisini goýýas we kiçidir belgisinden soň hem-de goşa dyrnagy açýas. We indiki setirdäki ýa-da indiki ýazjak sözlerimizi şo taýdan ýazýas. Diýeli. Seniň ýazýan kodlamalaryňy näme diýeli. programlaşdyrýan. Seniň ýazan kodlamalaryňy programlaşdyrýan diýýär. Indi içerde nokot otur goýup, şunu täzeden kompal edip göreli. F9 arkaly kompal etýäs. Indi görşüňiz ýaly hiç hili ýalňyşlyk görkezenok. F10 arkaly işletýäs. Mena gowy sen nätýäň? Görşüňiz ýaly şu aýda men-ä gowy sen nätýäň diýen soň hiç hili endline goýmadygymyz sebäpli C++ näme diýýäň diýip ýazýar. Gönümel şuny aşagyndan ýazylýar sebäbi şu ýerde endline goýmadygymyz sebäpli. Seniň ýazan kodlaryň kodlamalaryňy programlaşdyrýan diýýär. Indi şuny täzeden ýene-de barlap göreliň we şu taýyk Endline goýup barlap göreliň we ýene-de şu taýyp hem endline goýalyň meselem goýup göreliň nähili bolýarka. Ine şu taýyp arasyna endline goýýas. Bir siýautda arasyna iki sany sözlemiň arasyna endline goýýas. We

Ýagny C++ programmy nokatlatyr, ýagny şu nokatlatyr belgisini görenden soň, ýagny şu ýerde C alt bilen başlaýar. Meselem, şu taýdan gürrüň berip başlaýar. C alt bilen başlaýar. Indi şu taýda Şu gelýär şundan. Siýaozy başlatýar. Gelýär, gelýär, gelýär. Endlaýndan soň şeýle nokatlatyr görýär indi. Nokatlatyr görenden soň şu siýaoz statementini şu taýda soňlandyrýar. Ýagny şu taýdan gelýär. Nokatlatyr görýänçä dowam etýär, dowam etýär, dowam etýär. Ýöne nokatlatyr gören ýagdaýynda

Şu taýda hiç hili nokatlatyr ýokdugy sebäpli ýene dowam edip gitýär. Şul ýene dowam edip gitýär we şu cout statementini dowam etdirýär. Hiç hili gutardanok. Sebäbi şu ýerde bizde hiç hili nokatlatyr goýmadyk. We beýleki sözleme başlaýar. Gelýär, gelýär şu goşa dyrnakdan soň gelýän nokatlatyr belgisine gabat gelýär. We aşakdaky çiýautymyzy soňlandyrýas. We programmamy soňlandyrýan görşüňiz ýaly. Indi ýokardaky şu zatlar hakynda birazjyk aýdyp geçmekçi. C++-da ähli programmalarda, ähli kodlamalarda diýlen ýaly ulanylýar. Men size berjek maslahatym şuny ýa tutuň, başga hiç zat etmäň, şuny ýa tutuň. Ýani ýa tutuň diýemde, iki sany program, iki sany kodlama ýazaňyzda soň awtomat beýniňizde galýar. Şonuň üçin e, şu zatlary ýa tutuň, sebäbi ähli programmalarda ulanylýar. Bu meselem aşakdaky program biziň e, esasy Ösüberýän zadymyz şu iki sany goşa dyrnagyň arasyndaky zatlar. Ilk meýnden soň gelen iki sany goşa dyrnak diýende iki sany bracket iki sany ýaý, iki sany ýaýyň arasyndaky gelýän zatlar esasy ine şu zatlar biziň esasy ünsümizi çekmeli zatlar. Biz esasy seretýän zatlarymyz şul iki sany ýaýyň arasyndaky zatlar. Ýagny Biziň ýazjak bolýan programlamyz edil häzirki ýazjak bolýan programlamyz ýagny şu iki sany ýaýyň arasyndaky programlamyz. Iki sany ýaýyň arasyndaky kodlamalary öňe sürýär esasan. Başga aýtmaga näme galdy? Indi ştaýda size şuny şuny görkezeýin. Ýagny C++ näme edýär? Balam nädä seniň ýadan kodnamalaryňy soň programmlaşdyrýan? diýýä. Ýene-de meselem, bir sýautda üç sany sözden ulanyp bilýäsmi, şonam göreliň. Iki sany goşa dyrnakdan soňra kiçidir belgisini goýýas iki sany we ýazýas. Ýene-de goşa dyrnagy açyp, Hä, bolýar-la. Üstünlik onda saňa. Onda saňa. Şu ýerde täzeden ýene pdr belgisini alýas we endline goýýas. Hat dogrusu endline geregem däl şu ýere. Hmm, göreli. Bolýar. Häzir e, şuny kompile edip işledem işledemizde meselem seniň ýazýan kodlamalaryňy programlaşdyrýan diýip aşaky setre geçmez. Ä göreliň geçmänligiň sebäbi hiç hili endline goýmadyk endline ulanmadyk şu ýerde. Häzir F9 arkaly kompal edeli. Görşüňiz ýaly hiç hili ýalňyşlyk ýok. F10 arkaly bolsa işletýär. Naýt Şimali seniň ýazýan kodlamalaryňy programlaşdyrýan. Hiç ýerem goýmady. Ýagny täze setire-de geçmedi. Çünki hiç zady hiç hili zat etmedik biz. Ýene bir zat göreliň şu ýerde. Meselem bir ýer goýalyň şu zada. Birim şu zada birazjyk ýer goýalyň. Space basyp ýer goýalyň. We täzeden kompile edip F1-e geçeliň. Görşüňiz ýaly. Şu ýerde iki sany harp ýazarylyk ýeri boldy. Çünki şu taýda space basyp, meselem öň şeýle durupda. Öň şular ýaly durdy we şu taýda space basyp birazjyk ýer goýdum. Şu taýda öň aslynda şeýle durdy. Birinji iş eden wagtymyzda şeýle durdy we bir gezek space basdymda birazjyk ýer goýdum arasyna. Indi täzeden F9 bilen compile etýäs. F10 işletýäs we şu taýda iki sany harp ýazarylyk ýeri goýdy. Aslynda bize geregi bu däl. Bize geregi täze setre geçip şu jogaby bermegi. Ýagny ony etmek üçin näme etýäs? Şu iki sany kiçidre belgisinden soň end line goýýas we ýene-de iki sany kiçidre belgisini goýýas. Bärde näme üçin iki sany kiçidre belgisini goýýas diýip pikir, ýagny soraglar bar bolup biler. Gelenizde ony şeýle düşündireýin. Şu ikidir iki sany ikidir belgisini goýmagymyň sebäbi cout-da, ýagny cout statementinde şu ikidir belgisinden soň end line-dan üýtgeşik bir statement gelýär diýmek manysyny berýär. Meselem, şu taýda goşadyrnagyň içinde gara reňkli ekrana ýazdyrjak zatlarymyz bar-da, ýöne bu end line ýazanok, end line diýmändir, end diýipdir, end line ýazanok. We diňe şu goşadyrnagyň içindäkileri ýazýar, şonuň üçin şu lütfan kiçidir belgisi täze bir statementiň geljeginden habar berýär. F-dokuz arkaly kompal etýäs, F-on arkaly işletýäs we görşüňiz ýaly seniň ýazýan kodlamalaryňy programlaşdyrýan diýýär, şu taýda şeýle şuny ýazýar we Hä, bolýa-la, üstünlik onda saňa diýýär we ýagny ony tä setirden başlap ýazyp başlaýar. Indi aýtmaly zadymyz barmy? Bu günki sapakda, bu günki wideoda aýtjak zatlarym şulardan ybarat. Eger-de düşündirişimde käbir problemler bar bolsa, aşakdaky Teswir ýazylýan ýere öz teswirleriňizi ýazyp bilersiňiz we şu günki wideo degişli hiç ýagny soraglaryňyz bar bolsa, şu soraglaryňyzy hem aşakdaky teswir ýazylýan ýere ýazyp bilersiňiz, başardygymdan jogaplamaga çalyşaryn. Ýa bolmasa aşakda mail adresim goýan, şu mail adres bilen maňa kontakt edip bilersiňiz. Indiki wideoda görüşýänçä hoş sag boluň.